A mae yna rhyw 600 o ddefed 'fo fi. O, defaid Cymraeg i gyd. Defaid caled Cymraeg. A maen nhw, maen nhw'n twff i fyw ar y dopell 'na. Beth wyt ti'n edrych amdano pan ti'n edrych am ddafad neu hwrdd? Dwi'n edrych am ben neis, ddim corn ddim rhy drwm. Mae rhai bobl bob amser yn dweud bod dafad bengoch yn dafad dyff. Yr mynydd. Wel, dwi'm isio dafad bengoch. Dwi isio dafad uh, a dipyn bach o, o frychni i ni. A wedyn, uh, mae'n ddafad bert iawn, yndi. Be mae defaid yn golygu i ti? O, maen nhw'n olygymeriadau fy ni'n yn dyn nhw. Mae'r dafad Cymraeg, mae dafad wyllt iawn. Ond fe mae'n hynach, a dwi'n dod yn fwy o, A maen nhw'n dod i adnabod chi ynde? Maen nhw'n dod yn fwy o yym fel ffrindiau i chi. Dwi'n gobeithio bod yy Defra ddim yn mynd i orfodi ffermwyr i dynnu fwy o ddefaid fel ar y mynyddoedd ynde? Achos mae'r afael Gymraeg yn cadw'r yy porfeydd ma lawr a'r yy eithin mân a'r rubbish ma ch'bo ynde? Ch'mo' ma'r hikers yn cerdded ar dop y mynydd wedyn ar y llwybre cyhoeddus. Ma' fe'n ma' fe'n lân 'dy nw gytre yndi? Yndi. Fy enw i yw Beryl Evans a dwi'n byw yn Glanrafon, Tal-y-bont. Yym, 'yn ni ffarmio defed mynydd Cymreig fwya, ond ma' 'na ddiadell fach 'ma 'fyd o ddefed Mynydd Penfrith, Bryniau Cymru. Yn ogystal â hynny, mae gyda ni chydig o ddefaid Croes Texel. Dwi'n credu bod hi'n bwysig bod chi'n magu dafad sydd yn addas ar gyfer y tirwedd sydd gyda chi. Pan adawes i'r ysgol o'n i eisiau diadell y ddefaid yn hunan ac o'n i'n poeni'n nhad ac o'n i wedi gweld y defaid penfrith fi'n credu yn y Sioe Frenhinol ac o'n i eisiau cael dafad benfrith ac uh, brynodd e bymtheg o'i fenyw i fi. Oedd i wrth uh, wel, Geraint Hywels oedd e ar y pryd, yr arglwydd Geraint o Bwnt Erwyd a Um, maen nhw ma byth ers ni. Ond o'n i ddim yn fawr feddwl ar y pryd mewn cwta dair blynedd wedi na bydden ni a gofal y cwbl y defyd i gyd. Uh, achos um, amgylchiadau yn had yn colli iechyd. Ar y, ar y funud, mae'r dyfodol yn eitha ansicr oherwydd y busnes Brexit 'ma. Be sy'n poeni fi yw dyfodol marchnad falle i roi'n bach Cymraeg. A fedrwn ni ddim newid a myn' i fagu dafad, wedwn ni fawr decsel, achos dyw'r, dyw'r tir ddim yn addas ar eu cyfer nhw. Y defaid yw mi di wedi bod erioed. A os da fi'n cwilydd gweud hynny, maen nhw'n golygu pob peth mewn gwirionedd. Chymod, i chi wedi mhagu nhw, fi wedi mhagu nhw bellach ers bron hanner can mlynedd. Felly, um, maen nhw'n golygu pob dim.
Wel, yeah, Dafydd Morris Jones dwi, uh, o ffarm Tîm Awr Pont Erwyd. Ni lan ar bwys um, ar, rhwng Pont Erwyd a Pont Erfynach. A finne yw mam Dafydd, sef Delyth, um, ac ni'n byw ar y fferm yma, ac ni'n cadw defed penfrith mynydd, um, a mae'r defed hynny wedi bod ar y fferm hyn um, oherwydd oedd y fferm yn arfer bod yn stad yr hafod. Mae llinach DNA siŵr o fod yn dal i fod yr defed cynefig hynny. Wel, ie, wi'n hoffi'r ffaith bod, yn sicr, mae'r llinach yn cario 'mlaen, felly wi'n ffarmo disgynyddion y defaid nath yn hen dad-cu i ffarmo. Yym, ac i ni wedi bod yn ffarmio ar gyfer creu dafad sy'n sy'n gweddu'n ffarm ni yn uniongyrchol, felly mae'n mae'n dafad Penfrith ni yn wahanol i defaid Penfrith dwy filltir ffwrdd ac yn wahanol iawn i ddefaid Penfrith eraill, a trio creu rhywbeth sy'n gweddu'r ffarm 'ma orau i ni, a wi'n hoffi'r ffaith bod y parhad 'na'n rhan ono fe, achos dim jyst parhad yn y tir yw e, ond parhad yn y bryd, a parhad yn y defaid. Yym, ydyn, maen nhw'n bwysig i ni, oherwydd dyna beth 'yn ni'n neud yn bywoliaeth ohono, a wn pan 'yn ni'n gweithio gyda'r defaid bob dydd, 'ych chi'n dod i nabod nhw, yy ac mae'n syndod, ma' bobl yn dod yn gwe- wi'n weld shwt 'ych chi'n gwbod y gwahaniaeth ynddyn nhw, ond i ni, mae yr un peth â pobl, yn nabod gwynebe bobl un wrth y llall, Ac i ni mae'r un fath gyda'r defaid, a mae cymeriadau gwahanol gyda nhw, rhai drygionus, rhai swil. Um, a beth sy'n ddiddorol, mae gyda nhw grwpiau o ffrindiau. Uh, mae'n ofynnol i ni nawr i roi tags yn cluster defaid, ac mae pob dafad ar rhif unigol ac byddwch chi'n rhoi y tagiau yn eu clustiau nhw pan maen nhw'n ifanc. Yym, ag i chi'n trin nhw wedyn trwy hoes ar y ffarm ryw bum mlynedd o drin nhw. A pan maen nhw'n dod mewn i'r lloc, mae'r un rhife yn dilyn ei gilydd bob amser. Mae, wel, mae'n rhaid bod yn ddyfodol i ffarmo defyd yng Ngheredigion. Mae fe mor ganolog i ddiwydiant a diwylliant cefn gwlad Cymru yn ei gyfanrwydd, ond yn enwedig Ceredigion a mynyddodd Cambria. Mae'n rhaid bod yna ddyfodol iddo fe, neu byddwn ni'n colli yn cymunedau ni, a'n iaith ni, a'n diwylliant ni. Ar hyn o bryd, mae'r nifer y defaid yn ucheldiroedd Pumlumon a Chwm Elan a lot o'r ehangder mawr ar y copa yr isa mae wedi bod ers rhyw ganrif a hanner o leia. Felly, 'yn ni'n barod lawr ar lefel llawer is nag 'yn ni wedi bod yn hanesyddol. Yym, ond, ch'mod, ar hyn o bryd, yn yn yn gyfoes iawn, mae trafferth Brexit a Pido â gwybod beth sy'n dod mas o ochr arall hynny. Yym, a lot o'r gwasgedd sy'n dod o fudiadau uh, gymarol fawr um, a mudiadau cadwraethol sydd falle heb ystyried y peth yn ei gyfanrwydd uh, yn dod â gwasgedd ychwanegol mewn. Um, a dwi'n gobeithio bydd dal i fod angen uh, defyd ar y mynyddoedd achos allwch chi ddim mynd â lôn mowr. lan ar ben copa a yn y mynyddoedd 'ma. Felly'r peth gore i gael i gadw'r wlad ac i gadw'r brynie 'ma yn drefnus yw dafad sydd yn byta fe ac yn rhoi bwyd i ni ac yn rhoi gwlân i ni. Mae'r defaid wedi creu y cynefin s'da ni lan man 'yn. Ch'mod, ni 'di bod yn ffarmo defaid ym mynyddodd Cymru i ryw radd neu gilydd am rhwle o gwmpas rhyw bum mil a hanner o flynyddodd. Yym, felly, mae'r cynefin s'da ni, mae'r bywyd gwyllt s'da ni, yn gweddu i'r fath o amet sy yn rycheldir. Os ych chi'n tynnu'r anifeiliaid pori, y defaid, y gwartheg allan o'r ucheldir, niwed newch chi'r cynefin 'na, achos daw ddim byd nôl yn 'i le fe. Felly wi'n credu o safbwynt amet yng Ngheredigion, o safbwynt pori'r ucheldir, gallwn ni'm creu unrhyw fwyd arall lan 'ma. Ch'od, gallwch chi'm troi'r bryniau a creu ceirch neu neu plannu tatws. Yy dyw e 'im yn mynd i ddigwydd. Felly, o safbwynt bwyd cynaliadwy, fan hyn yw'r lle ddylech chi fod yn cynyrchu defaid.
Dyfrig Williams ydw i, chwech ar ugain mlwydd oed, byw ar ffarm Tŷ Newydd yn ardal Llangwirfon. Rydyn ni'n cadw rhyw fil o ddefed, cymysgedd o ddefed croes, derw, Aberfields a Mules, a wedyn um, 300 o ddefaid Cymraeg sy'n cael eu wyno allan.
Ac be mae defaid yn golygu i chi fel teulu ar y ffarm? Yym, wel, defaid yw ein bywoliaeth ni, ch'mod, ni gyda defaid bob dydd, enwedig amser hyn, ch'mod, ni trwy dydd, ch'mod, dydd a nos gyda defaid yn wyna, felly maen nhw'n bwysig iawn i ni fel teulu, a heb y defaid, ch'mod, wel, bydde'r bydde'r ffarm ddim yn cynnal ei hunan, yndyfe, os, os na yw'r defaid yn gwneud arian, wel, bydde bydde rhaid iddyn nhw fynd mewn ffordd, achos diwedd y dydd, chwbod, diwedd y gan i'r ginog, a mae rhaid i'w, i thalu am ei hunan. A beth wyt ti'n meddwl yw'r dyfodol i ffermwyr defaid Ceredigion?
Wel, mae hwnna'n gwestiwn da iawn gyda'r um, chwod yn yr amser ni'n yndo nawr, achos mae, chwod, mae rhan fwyaf o farchnad yn cigo i ni tu hwnt i Deyrnas Unedig, e mas yn Ewrop. Mae'n job gweud, mae rhai pobl wedi mynd allan o ddefod yn barod, mae rhai yn aros i weld sut mae pethau yn mynd i, sut mae pethau yn mynd i droi allan ar ôl y Brexit. Fi'n mynd rhai gwaith gyda'r defod ar y cyfan, beth bynnag, ond um, o fi'n teimlo hefyd bod nhw'n, chos ni'n ffarm defod a bif, a bod y ddoi yn mynd yn dda gyda'i gilydd, fel, um, dda ni'n licio cadw dim ond defod, achos mae rhaid chi cael yr, um, y balans mewn ffordd achos maen nhw'n helpu i gilydd fel... Yym, ond um, ydw, fi'n mwynhau'r gwaith dafad a fi'n teimlo bod fi'n lli um, bod, nabod defaid eitha da chwa, fi'n, a fel, um, a fel uh, handlo nhw o beth o la, chwa, mae'n rhwyddach hefyd, so ie, yeah, fi'n rhoi o'r gyda defaid.
Fy enw yw Glyn Jones a'r enw'r ffarm yw Cwm Rhaeadr ac yn Cwm Glasbwll ger Machynlleth. Fferm o ryw 360 o hectars. Mae rhan o'r fferm ar ochr uh, Sir Ceredigion o'r afon Clyfnant. Dyn ni'n cadw defaid mynydd caled Cymreig. y teip sydd erbyn hyn yn mwy prin yn yr ardal yma. Wel, da ni wedi cadw rhain, dwi'n mynd nôl i fy nhaid, ac oedd na ddiadell arbennig o ddefed yn Glamerin, lle ges i'n geni. Ac, uh, mi symudon ni fan hyn Y Cymraeadr yn 1964. Oes yn iarhau o'r defaid o Glamerin rai hen ddefaid. Y cychwyn gwella liadell oedd yn Cymraeadr. Beth wyt ti'n edrych amdano pan ti'n dewis a dethol dy ddefaid di? Wel, dyn ni'n fussy ofnadwy fan hyn. Wel, mae eisiau corff, de. a gwlaniad de, dannedd de, ac hefyd wedyn mae'r lliw yn dod i fewn i'r peth. A pen cri, a pedwar coes, un ar pob cornel. Mae'r ddiantell yn golygu lot i mi ac i Lorinda, y wraig. Dwi'n enjoio bridio teip o ddefed a gwella'r defed a mae'r peth yn cario ymlaen o un um, cenedlaeth i'r llall dwi'n credu ond um, yn anffodus dwi yn mynd i rhoi fyny'r fferm ac uh, dwi ddim yn siŵr beth sy'n mynd i ddigwydd wedyn i'r defed a mae o'n peri poen i mi braidd bod ni'n mynd i golli'r uh, y gwaed y ddiadell sydd gennym ni fan hyn.
Enw fi yw Tom Evans um, o ffarm Penre, Llamiencl y Creiddyn ger Aberystwyth. Dwi'n cadw just breng o 500 o ddefed. Um, dwi'n dueddol, dueddol o, ca o cadw cymysgedd o bridiau. Dwi'n fi y defed penfrith bryniau Cymru. Mae dy fi'r fath Cymraeg Tregaron. Yr Improved Welsh Fideo Editors Sites, a ma' 'da fi diadell o defaid croesfridd o ryn. Pam defaid?
Pam, pam wyt ti mor keen a, ar cadw yr, yr anifeiliaid fferm yma? O, fi'n credu taw y magwraeth ges i yw e. Yym, o'dd dim lot o dewis 'da fi i fynd, wel, i beidio lico defaid. Yym, dwi 'di gwitho gyda defaid eriôd, a dwi jyst yn mwynhau yn 'u cwmni nhw, yn mwynhau bridio nhw, Yym, a trial datblygu nhw cymint a gallu nhw i i ateb gofynion y marchnad sydd sydd gyda ni. Na, dwi wrth fy modd gyda nhw. Fi'n cofio pan cwrddais i mewn wraig, Linda, fi'n credu oedd hi'n meddwl bod fi bach yn yn od, achos o'n i'n c- fe- di- gwario cymint o amser, enwedig gyda'r hyrddod, dwi'n magu tua hanner cant o hyrddod yn blynyddol, ac bydde dim byd i fi yn y nos, jyst cyn bod i'n Dy- tywyllu i mynd mas y ceir i edrych ar nhw. Ie allai ddim yn gweud beth yw e ond um, na maen nhw'n... Dwi'n credu'n gryf os ydych chi ôl yn y ddafad mi edrychwch chi ar ôl ar, ar, ar ôl chi de. Dyfodol i defed y Ceredigion, dwi'n sicr yn meddwl bod rhaid ni fel ffermwyr defed um, efallai edrych ar ein costau ni mwy. Dwi'n sicr yn gweld bod pobl yn cadw llai Mae'r Llywodraeth yn cynnig taliadau i ffermwyr defaid nawr i annog nhw i cynnig llai oherwydd um, maen nhw moyn llai o defaid ar y mynyddoedd. Um, dwi ddim yn gytuno ar hwnna, dwi'n meddwl bydd hwnna bydd rhywbeth maen nhw'n dyfaru yn mlynedd ddod. Bydd y newid, dwi'n meddwl y rhai sy'n mynd i uh, efo'r newidiadau, y rhai sy'n barod i newid ac yn barod i addasu. Um, a hefyd dwi'n yn ymwyddelfryd o Gobeithio bydd 'na cyfleon yn dod o'r newidiadau yna.
Enw fi yw Ioan Beachy. Dwi'n ffermio yn Llety Llwyd, Tal-y-bont. Mae tua 100 o defed 'da fi a dwsin o gwartheg. A pa fath o defr wyt ti'n cadw? Defr mynydd Cymraeg yw'r mame, teip uh, Dolgelle. Mae TV bach yn isel i defr teip caled fel la, ond wy'n gweld nhw, maen nhw'n cael mwy o chwarae teg a maen nhw'n, um, mae'r wy'n yn tyfu'n gloiach da. A wy'n hoffi nhw, wedi, na, na byd dysges i'r uh, crefft e. Wy ddim yn dod o cefnder ffermio traddodiadol. O'n i wedi ges i magu o'n tafarn yn dre. A um, yn cofio dod adre gwyliau ysgol. A nath mam gweud, gofyn, o, cela ni helpu Uncle Dei. So eisiau i helpu fe am wythnos. O'n i yn Glanrafon Pen y Coch, o Dei'n gweithio. Oedd yn gweithio yno dros hanner cant o flynyddoedd. Yym, beth wyt ti'n meddwl yw'r dyfodol i ffermwyr yn Ceredigion a yng Nghanolbarth Cymru? Yym, wel, mae, mae mynd i fod yn galed. Yym, ond bydd ffermwyr yma, ma- ni'n rhy, ni'n rhy styfnig. Gyn ni ddim fod y boi sy'n gofod dod fan hyn a cico pobl mas o, o, o tir nhw a cartrefi nhw. O, jyst cario ymlaen, cario falle eith y numbers lawr neu lan, dibynnu pwy sy'n charge. Um, so fi'n gweld bod boes sy'n bwyd o cakes a cadw defyd nhw mewn. Credu falle maen nhw'n mynd i stryglo. Uh, a'r breeds mowr defyd continental ma, chwyd. Maen nhw ddim yn designed i, i, i fod mas yn, yn Cymru. Ti yn, ti yn, chi yn mynd yn agos at y rai, fel yr un swcis, sa'n ni nawr. Tod, wi yn dal, wi yn cadw llygad mas i nhw a rhoi bach y ffys yn nhw amser fi'n mynd i check o'n nhw. So maen nhw yn agos i, i calon fi. Fy enw i yw Marion Evans, wy'n byw yn uh, Tŷ Nant al y Bont. Uh, Dyn ni'n cadw uh, defaid uh, mynydd Cymraeg.
Ac ers faint dych chi fod, wedi bod fan hyn yn ffarmio? O, mae Dilwyn wedi bod mae rioed y gŵr, a fi mae ers 1980 pan priodo ni. O'n i'n ffarmo cyn dod fan hyn, so ni'n gwybod am byti. uh, defaid a gwartheg a o neu pob peth gyda nhw uh, wyna a uh, tocio a uh, cneifo a trin yr wy'n. Be mae defaid yn golygu i chi fel teulu? O,
o lot o defaid yn golygu lot o ni. cael defaid i bori ar y, ar y mynydde, cadw'r mynydde i ffynnu. A wedyn, cadw defa mynydd Cymraeg, da chi'n neud? Ie, yeah, cadw, ie. Yeah.
A pam y, pam y fryd yna? O, oh, na'r bryd sydd yn siwto y tirwedd a ni. Ie, yeah, maen nhw'n ddefau caled, defau caled a defau lleithog. A, o, dafad uh, hyfryd i edrych yno. A magu, uh, magu wy menyw bob blwyddyn, cadw wy menyw mlaen. Mae'n bwysig uh, cadw yr, uh, yr un defyd ar y tir. Ydy. O, maen nhw'n nabod i tir, maen nhw'n nabod uh, i cynefin. Defyd cynefin, maen nhw'n gwybod lle maen nhw'n fod. Ydyn.
Um, yn, o, yn yr rhyngcyn ydw i. Fi'n byw yn uh, Tarall, Talawant. Fi'n uh, ffarmio a helpu fy nhad. Um, Dyn ni'n cadw uh, diadell o ddefaid mynydd Cymreig pur a Dyna dyna na gyd ni'n cadw fan hyn. Wel ma'r ddafad fynydd Gymreig mae'n gallu mae'n gallu byw uh, ar ben ei hunan yn dda ar y mynydd a mae'n gallu dod lawr wedyn i'r ceie amser wyna a mae'n gallu byw rhywle mae'n mynd. yn mwy annibynnol na fel ddafad fel tecsel neu rhywbeth fel yna. Ie, hoffen i ffermio ond fi'm yn gwybod os bydd e'n bydd e'n reit, bydd e'n gallu neud rhywbeth gyda'r uh, dyfodol sydd efo ni nawr. Ie.
Yeah. Beth wyt ti'n meddwl bydd y dyfodol um, i ffermwyr mynyddol um, yn, yng Nghymru? Wel, fi'n siŵr iawn. Ddim yn, neb yn gwybod mewn ffordd. Ond yym, mae'n credu bydd e'n dda iawn arno ni. Beth mae defaid y, y meddwl i ti? Wel, y, y ffarm a'r defaid yw mywyd i mewn ffordd. A fi'n yy, lico mynd i yy, wneud bob beth efo nhw. Trin defaid. amser fi'n heb sylw. Ie, rhan bwysig i'm mywyd i. A oes 'na adegau yym yn ystod dy calendr y blwyddyn ti'n hoffi? Lico amser cnifo, wyna a pryd ma' seli herddod. O ie. Y defaid. Ie. Mynydd. Ie.
Beth wyt ti'n gobeithio i i'r dyfodol ffermio defaid yng Ngheredigion? Beth wyt ti'n gobeithio fydd yn digwydd? Um, bod, uh, bod dim fel uh, bod dim fel schemes bod ti'n gorfod ti'n yno lawr y mynydd o fatha bod ti'n cael ei fel ti sef yno. Wel, mae'r uh, mynydd yn uh, help mawr i ni yn ymwedig amser yma. R'yn ni'n trial cadw yr y tir isel sy efo ni fyn 'yn yn barod i wino a ma' nw'n gellu mynd fyny ma' nw'n aros fyny fyn 'na tan tan bydd e'n amser wino. Ma'n help mawr.